Ka channel ah ka lo lawm leh vek cio a, tun ṭum ah chuanin par bawr tui taka siam dan kan dan kan en hau leh dawn a ni. Tun ṭum a par bawr ka rawn siam dan hi a tui ka ti em em a, siam a harsa lo va, bawlhhlauh hmuh han harsa leh hau tak pawh kan hmang dawn lo va, Video hi a to thlengin min lo en sak kul a, in lo siam ve leh theuh dawn nia, tu in tih ve ngei ka ring. A hmasa berah chuanin par bawr hi a hnun te a hnah te hi kan paih phawt ang a, a par bawr laia hi kan la thla phawt ang. Kezi chan ve vel a niang par bawr hi, kezi khat a tling lo a. sawmthum a ka lei ania hei hi ka buk chiah tawh lo va, chuanin hei a hna a kuang lai ang pawh hi kan paih lo ang nakinah bei turin kan dah ang, bei khan a tui duh lutuk ania khatiang kha bawkbawn te nen ka bei thin a, chuanin nakinah video khatiang ka bei lai kha a hran pahin ka rawn siam leh dawn nia, ka par bawr lei hi hei a la thar tha khawp mai a tihianin kan chansawm ang. A lai takah hianin kan zei phel anga chuan kan duh ang tawk a lian khanin kan chan dawn nia. Zei phel a har zek mai a, tihianin kan zei phel a chuan kan kuai bal hmawk hmawk ang, hei chan kher pawh a ngai lo a, chemte lo pawh khanin a kawih bal hmawk hmawk thei a ni, chemte hmang lo pawh khanin. Tiang kan kuai bal hmawk hmawk anga chuanin a hnun tih la aw a kuang khu a sei deuh anih chuanin chemtia in kan zai bung anga chuanin a kuang lampang kha chu kan duh loh chuanin kan paih mai dawn nia tihianin hei a lian deuh hlek a kha chu chemtia in kan zai phel leh a kan duh ang tawk alian khanin kan chan mai dawn nia hei hi chu lian deuh hlek a kan duh leh kan chan lian deuh anga. lian vak lovin te deuh hlekin chan ang kan tih leh kan chan te deuh anga kha kha chu keimahni thu thu ni rawh se. Kan chan zo ta ang chuan kan sil leh ang, fai takin kan sil dawn nia, a bal lova mah hi a la thar tha a, sil ngun lutuk pawh kha a ngai lova, vawi hnih vel ka sil dawn a ni. Thenkhat chuanin par bawr hi a hlui deuh hlek tawh hi chuanin chi te an al thin a, an zilna an silna tuiah khanin chi ten an chiah deuh vang vang thin a ni. Tikhan kan sil zo ta ah chuanin. Tui kan leih lut leh anga kan chiah hrih ang. Kan chhumna tur bel kan chhuang ang. Thir bel emaw dekchi kan neih remchan ang ang kha kan chhuang anga kan tui chhuan kha a lo sau bawrh bawrh hunah khanin kan parbawl silfai sa kha kan thlak ang. Tihian kan chhum so bawrh bawrh dawn a ni. Chhum rei a ngai lo va, minute li vel kan chhum chuanin a tawk a ni. Hming lutukin kan chhum dawn lo va, hmin phawk deuh hlekin kan chhum dawn tihna a nih chu. A hmin rual zawk theih nan khanin kan chawk let thuak thuak ang. Gas hi chu a sang berah ka dah char char a. Minute li vel chu kan lo chhuang ta a, chuan gas kan off anga kan suak chhuak tawh ang. Chhum rei a ngai lo kan tih tawh kha minute li, minute thum emaw minute li vel kan chhum kha chuanin a tawk viau a ni. A tui fawm lo thei ang ber hian kan suak chhuak dawn nia, keipawn hei fian awngin ka suak chhuak a, chuan bawlah kan dah ang, bawlah hianin lo awm hrih se la ti hianin a lo awm dai ang a, chumi chhung chuanin ball hlo dang kan mamawh tur te kan lo chawhpawlh ang. Artui kan hmang dawn a, artui hi kan chhuk keh ang a, bowl ah kan dah lut ang a, artui hi pum thum ka hmang dawn a ni. Par bawr kan siam tam dan a zir khan in artui hi chu kan hmang hnem in kan hmang tlem thei a. Ti hian pum hnih ka chhuk keh a chuan chi ka alh a, chuan kan chaw pawlh ang. Artui hi pum thum ka hmang dawn ka tih kha pum khat hi a keh sa ka nei a, ti hianin bowl ah ka dah a chuan chu chu ka chhung lut ve leh a ti hianin tha deuhin kan chawh pawlh leh ang chicken powder fian te chan ve kan telh ang kan artui chawhkawih ah khan chuan. Breadcrumbs hetah hianin ka nei bawk a, hei thlengah hianin ka dah a, chuanin breadcrumbs ah hianin chhawh chi, chhibung var chi kha kan chawh pawlh ang. A var chi, chhibung var kan nei loh pawn a dum te pawh kha kan hmang thei aw, chhibung dum te pawh kha. Tihian kan duh ang tawk a, kan chawh pawlh hnuah hianin artuiah hianin par bawr kha kan chiah ang a, chuan par bawr kha Artuia kan duh tawk a kan chiah hnuah khanin bread crumbs leh chhibung kan chawhpawlhah khanin kan zu tal dawn a ni. Bread crumbs hi kan nei loh chuanin chhang thawp kan hmet sawm anga nisa ah kan pho ro anga nisa kan pho ro loh pawn thir belah kan kang ro thei bawk a, kha kha chu keimahni remchan dan zawk zawkin kan ti thei tihna a nih chu, chu chu kan hmang thei a ni. Chhang thawp khaw ro her sawm.

Chhawhchhi kha kan nei remchang lo anih chuanin chhawhchhi kha telh kher pawh a ngai lova, chhawhchhi tel loh pawh khanin a tui em em tho a ni tihianin a dang pawh kha kan ta zel ang. Hei a kai tha duh lutuk a nia bread crumbs leh chhawhchhi kan han tal kha maw kan hmuh ang khanin rual tak a hneh deuh a, kai theih nan khanin ka tal mai bakah khan tikhang kan phul a, kan tuai let ve la nih hi. Ka channel min hlusak a, min subscribe tu te leh ka video min en sak thin tu te zawng zawng chungah ka lawm em em a, thinlung takin lawm thu ka sawi mawlh mawlh a, chuan min la subscribe ve lo te pawh khan a theih chuan khawngaihin min lo subscribe ve ula, like leh comment te share te pawh min lo pek sak ve dawn nia, ka lawm viau ang. Chuan ka subscriber fel tak tak te hnenah hianin thil pakhat han ngen leh hram ka duh a, ka thiannu in youtube channel a rawn siam thar ve a, India ram khawpui hmun thenkhat an kalna te leh India ram mai ni lo foreign-a a kalna te video kha a rawn dah thin a, chung video te chu a hmuh nawm a, a bengvar thlak a mit a tlei em em a, khawngeiin lo va en ve ulh a, hmuh nawm in tih ve ngei ka ringa chuan subscribe mawlh mai kha han theihnghilh lo ulh ang aw. A channel en theihna tur link chu description ah ka rawn dah anga chuan comment ah ka rawn pin bawk dawn nia in lo va subscribe ve ngei dawn nia. Kan par bawr kan tur pawh hei breadcrumbs ah khanin kan lo tal zo ta a, chuanin a kanna tur thir bel kan chhuang ang a, tel tam ve deuh hlek kan laih lut ang a, kan tel chhuan kha a lo sat hunah khanin par bawr kha kan thlak ang, tihianin vawi khatah hianin pakhat aia tam kan thlak dawn a, tel kan laih tam darna zir khanin kan thlak hnem in kan thlak tlem thei a, hei tel ka laih tam ve deuh hlek a chuvang chuanin. Vawi hnih thlak ah ka hmang dawn a, a zat ve kha. Vawi khat ah ka thlak ang a, chuan a zat ve dang kha hemi a hmin hun ah kan lak chhuah hnu ah hian in kan thlak leh dawn a ni. Par bawr ka thlak hnu ah hian in gas hi a lai hawl ah ka dah a, ka herh hniam deuh ti na nih chu, chuan in par bawr hi rual tak a hmin theih nan khan in kan chawk let ang. Kan rei a ngai lo va ti hian in sen deuh thap a lo nih hun ah hi chuan in kan duh tawk mai ang a. amah hi par bawra kha a hming sa tawh ni avang khanin kan rei chhuan rei kha a ngai lo va, chuanin kan duh ang tawk a, a rawn sen deuh thap hunah khanin kan thur chhuak anga kan la chhuak mai dawn a ni. A ut dan hi chu keimahni duh dan dan khan a tih theih a, ut lutuk kha chuanin a kha ve deuh hlek duh a, chuvang chuanin ut lutuk lo a sen mawi tawk vel a rawn nih hunah khanin kan thur chhuak dawn nia, a lang var deuh hlek tur a kan duh pawh khanin a hmin vek tho a. a var deuh hlek pawh khanin kan thur chhuak thei tho a nih chu, kha kha chu keimahni duh dan dan ni rawh se, hei tunah chuanin a sen dan te pawh a lo mawi tan tawh a, chuvang chuanin kan suak chhuak tawh ang. Tel fawm lo thei ang berin kan suak chhuak ang, fian awng kan neih chuanin tuna ka hman ang hi kan neih chuanin tian fian awng hianin kan suak chhuak dawn nia, hetia fian awnga han suah chhuah hianin tel kha a fawm lova, a tha riau a ni. A hmel lan dan te pawh hi a mawi ti rawh u hei, a awm deuh sar mai a, a tui hmel em em a, a tui hmel ang bawk khanin a tui bawk a ni takah pawh khanin chhawhchhi kan han telh hianin a ti hmui tui zual em em a, a hmel a ti mawi bawk a, chhawhchhi kan telh hianin a ti tui ka ti em em a ni, mahse chhawhchhi kan nei loh kha chuanin chhawhchhi tel loh pawh khanin. a tui em em tho a ni. A dang kan thlak ve leh ang chuan par bawr hi siam dan chi hrang hrang a awm a, tun tuma ka rawn siam dan lo pawh hi siam dan tui tak tak te pawh a awm a, video dangah te pawh a siam dan dang te pawh kan la rawn ti chhuak leh turah a ngai ila, chuanin tun tuma ka rawn siam dan hi a awlsam ka ti a, a tui ka ti em em bawk a. Bawl hlau kan hman ho pawh kha hmuh han harsa leh hau tak kha a awm lo va, hmuh han harsa deuh ber tur chu breadcrumbs kha a ni mai a, mahse breadcrumbs kha kan neih loh chuanin a aiah khanin chhang thawp kha kan nuai sawm anga kan pho ro thei bawk a, breadcrumbs aiah khanin kan hmang thei a ni. Tichuanin hei ih kan par bawr kan chu kan lo kang zo ta, tuna ka rawn kan leh hi chu par bawr kan chiahna artui bangnawi vel kha ka rawn kang leh a nih hi. Ti hianin hei kan par bawr kan chu kan lo kang zo ta a, kan lo kang hmin ta a, a hmel lan dan hi a mawi em em a, a hmel lan dan a mawi mai bakah hianin a tui em em bawk a ni, a pawn lam hi a ram deuh hmek a, han seh zawng te pawh khanin a ri deuh hmek hmek a, a tui em em a ni, in lo siam ve ngei ngei dawn nia, awle tun tuma video ka rawn siam theih chu Heti zawng hi ni leh phawt sela video leh pekah kan za vaiin eitur tui tak tak te nen kan inhmu leh theuh dawn nia, chumi hma zawng chu in za vaiin ni hman nuam zan hman nuam vek u le.